Дӕсӕм сӕр Йесо басидт йӕ дыууадӕс ахуыргӕнинагмӕ ӕмӕ сын радта тых, цӕмӕй сӕ бар цӕуа ӕнӕзӕгъинӕгтыл ӕмӕ сӕ сурой, дзӕбӕх кӕной ӕппӕт рынчынты ӕмӕ ӕнӕфӕразонты. Мӕнӕ уыцы дыууадӕс апостолы нӕмттӕ. Уыдонӕй фыццаг Фӕсномыгӕй Петр кӕй хуыдтой, уыцы Симон, ӕмӕ йе фсымӕр Андрей, Зеведейы фырт Иаков ӕмӕ йе фсымӕр Иоанн, Филипп ӕмӕ Варфоломей, Фома ӕмӕ хъалонисӕг Матвей, Алфейы фырт Иаков ӕмӕ фӕсномыгӕй Левей кӕй хуыдтой, уыцы фӕдей. Симон Кананит ӕмӕ Йесойыл гадзрахатӕй рацӕуӕг Иудӕ Искариот. Уыцы дыууадӕсы Йесо арвыста ахӕм фӕдзӕхстимӕ: «Ма бацӕут нӕдӕр муртаттӕм, нӕдӕр искӕцы самариаг сахармӕ. Фӕлӕ ацӕут сӕфт фыстӕм. Израилы адӕммӕ. Цӕугӕ ут ӕмӕ хӕссут, уӕларвон паддзахад кӕй ӕрхӕстӕг, уыцы уац. Дзӕбӕх кӕнут рынчынты, ӕгас кӕнут мӕрдты, сыгъдӕг кӕнут хъотырджынты, сурут дӕлимонты. Лӕвар райстат, лӕвар дӕттут. Уемӕ ма райсут нӕдӕр сызгъӕрин, Нӕдӕр ӕвзист, нӕдӕр ӕрхуы уӕрӕтты, нӕдӕр хордзен, нӕдӕр дыууӕ хӕдоны, нӕдӕр дзабыртӕ, нӕдӕр лӕдзӕг. Уымӕн ӕмӕ фӕллойгӕнӕг у йӕ фӕдарыны аккаг. Кӕцыфӕнды сахар кӕнӕ хъӕумӕ дӕр куы бацӕуат, уӕд-иу дзы ссарут аккаг адӕймаг ӕмӕ-иу ӕм баззайут, цалынмӕ уырдыгӕй рацӕуат, уӕдмӕ. Хӕдзармӕ куы бацӕуат, уӕд-иу арфӕ ракӕнут. ӕма хӕдзар аккаг ку уа, уӕд ыл уӕ арф ӕрцӕудзӕни. Кӕд аккаг нӕ уа, уӕд уӕ арфӕ раздӕхдзӕн уӕхимӕ. Исчи уӕ ку не суазӕг кӕна, ма уын уӕ ныхасмӕ куы нӕ байхъуса, уӕд-иу уыцы хӕдзарӕй кӕнӕ уыцы сахарӕй рацӕугӕйӕ ацӕгъдут уӕ къӕхты рыг. Ӕцӕг уын зӕгъын, Содом ӕмӕ Гоморрӕйӕн тӕрхоны бон уыцы сахарӕй ӕнцондӕр уыдзӕни. Мӕнӕ уӕ ӕз ӕрвитын фысты бирӕгъты хсӕнмӕ ӕрвитӕгау. Уӕдӕ кӕлмытау ут зондджын ӕмӕ бӕлӕттау ӕнӕхин. Уӕхи хиз ут адӕмӕй. Уыдон уӕ дӕтдзысты тӕрхондӕттӕм ӕмӕ уӕ нӕмдзысты ехсӕй сӕ синагогӕты. Мӕн тыххӕй уӕ кӕндзысты хицӕуттӕм ӕмӕ паддзӕхтӕм, цӕмӕй мын уыдон ӕмӕ муртатты раз уат ӕвдисӕнтӕ. Куы уӕ ӕрцахсой, уӕд-иу ма амӕт кӕнут, куыд кӕнӕ цы зӕгъын хъӕуы, ууыл. Цы зӕгъын уӕ хъӕуа, уый уын рардӕуыдзӕн уай сахат. Уымӕн ӕмӕ сымах нӕ дзурдзыстут, фӕлӕ уӕ дзыхӕй дзурдзӕн уӕ фыды уд. Ратдзӕн ӕфсымӕр ӕфсымӕры ӕмӕ фыд хъӕбулы мӕлӕтмӕ. Сыстдзысты зӕнӕг сӕ ныййарджыты ныхмӕ мӕ сӕ амарын кӕндзысты. Мӕ номы тыххӕй алкӕмӕндӕр уыдзыстут ӕнӕуынон, фӕлӕ кӕронмӕ чи бафӕраза, уый фервӕздзӕн. Иу сахар уӕ куы фхӕрой, уӕд лидзут иннӕмӕ. Ӕцӕг уын зӕгъын, Израилы сахартыл зылд нӕма фӕуыдзыстут, афтӕ ӕрцӕудзӕн адӕймаджы фырт. Ахуыргӕнинаг йӕ ахуыргӕнӕгӕй уӕлдӕр нӕу, ӕмӕ цагъар йӕ хицауӕй уӕлдӕр нӕу. Ахуыргӕнинаг йӕ ахуыргӕнӕджы хуызӕн куы суа, уӕд ын ӕгъгъӕд у. цагъардӕр йӕхи цауы хуызӕн куы суа, уӕд уымӕн дӕр ӕгъгъӕд у. кӕд хӕдзары хицауы вельзевул схуыдтой, уӕд ын йӕ хӕдзаронты ноджы цы фыддӕртӕ не схондзысты ӕви? Уӕдӕ ма тӕрсут уе фхӕрджытӕй. Уымӕн ӕмӕ цы нӕ раргом уа, ахӕм сусӕггаг нӕй, ӕмӕ цы нӕ рахъӕр уа, ахӕм сусӕгдзинад нӕ вӕййы. талынджы уын цы дзурын, уый зӕгъут боны рухсмӕ. Ӕмӕ уын уӕ хъусы цы бацагъдӕуа, уый дзурут уӕлхӕдзӕрттӕй. Ӕмӕ ма тӕрсут, буар чи мары, уд амарын та кӕй бон нӕу, уыдонӕй. Фӕлӕ тӕрсут уддӕр ӕмӕ буардӕр зындоны фесафын кӕй бон у, уымӕй. Дыууӕ сырддон цъиуы Ассарийыл нӕ уӕй кӕнынц ӕви? Ӕмӕ дзы уӕ фыдыбӕстӕй иу дӕр не рхаудзӕни зӕхмӕ. Сымахӕн та уӕ сӕрыхъуынтӕ дӕр ӕрдуйы онг нымад сты. Уӕдӕ ма тӕрсут. Сымах бирӕ сырддон цъиутӕй дӕр зынаргъдӕр стут. Мӕныл кӕй ӕууӕнды, уый тыххӕй адӕмӕн ӕргомӕй чи зӕгъа, уый ӕз дӕр мӕхионыл банымайдзынӕн мӕ уӕларвон Фыды раз. Адӕмы раз мыл йӕхи чи атигъ кӕна, ууыл та ӕз дӕр мӕхи атигъ кӕндзынӕн мӕ уӕларвон Фыды раз. Уый ӕнхъӕлмӕ ут ӕмӕ зӕхмӕ фиды дӕр хӕссынмӕ ӕрцыдтӕн. Ӕз ӕрцыдтӕн фидыд нӕ, фӕлӕ цирхъ ӕрхӕссынмӕ. Уымӕн ӕмӕ ӕз ӕрцыдтӕн фырты йӕ фыдӕй, чызджы йӕ мадӕй, чындзы йе фсинӕй фӕхицӕн кӕнынмӕ. Ӕмӕ адӕймагӕн йӕ хӕдзаронтӕ суыдзысты йе знӕгтӕ. Йӕ фыды кӕнӕ йӕ мады мӕнӕй фылдӕр чи уарзы, уый мӕн аккаг нӕу. Йӕ фырты кӕнӕ йӕ чызджы мӕнӕй фылдӕр чи уарзы, уый дӕр мӕн аккаг нӕу. Йӕ дзуар чи нӕ райса ӕмӕ мӕ фӕдыл чи нӕ рацӕуа, уый мӕн аккаг нӕу. Йӕ цард чи бахъахъхъӕна, уый йӕ фесафдзӕн. Йӕ цардмӕ сӕраппонд чи фесафа, уый та йӕ ссардзӕн. Сымахыл зӕрдиаг чи у, уый мӕныл у зӕрдиаг. Мӕныл зӕрдиаг чи у, уый та мӕ рарвитӕгыл у зӕрдиаг. Пехуымпар пехуымпар кӕй у, уый сӕраппондыл зӕрдиаг чи у, уый хорзӕхджынгонд уыдзӕн пехуымпарау. Рӕстгӕнӕг рӕстгӕнӕг кӕй у, уый сӕраппондыл зӕрдиаг чи у, уый дӕр хорзӕхджынгонд уыдзӕн рӕстгӕнӕгау. Мӕ ахуыргӕнинаг кӕй у, уый сӕраппонд ацы кӕстӕртӕй иуӕн ӕрмӕст уазал доны къус чи радта, уый ӕцӕгуын зӕгъын, ӕнӕхӕрзиуӕгӕй нӕ баззайдзӕн.